An engem Haus wou kee méi ass. Eidechsen aus Porzellan sehen neu aus und passen nicht zu dem restlichen Müll. Da ga mer mol op de Buedem. Ok. Gi mer mol dran hin a kucken, do läit nämlech nach esou eng Eidechs. Selwecht Spillnker. Da kucke mer wat dran ass ne. Ah, e Schlëssel. Ah, okay. Also scho kann man eng Dier opmachen hei ne. Wahrscheinlech déi hei han hannen hei. Ja, mir kënnen se opmachen. Okay, tipptopp. Ah, wat auf hei ass der lo do bannen ne. Schon wat heen denkt, wat lo do banne kéint sinn. Eidele Raum. Wat ass dann nach hei? Muss irgendeppes hei sinn. Ah, e Bildschirm, so Laptop, äh, nee, so, nee, schon so ein Tablet, ne? Okay. Gucken wir uns das auch mal an. Machen wir das Ding mal un. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Sie haben fünf Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. Ok dat do ass richteg krass elo. Hie soll anscheinend säi Fanger ofschneiden, mäi Gott. Ich muss da durch, ich habe keine Wahl, für Sean. Ja, für Sean, ne? Also dat ass awer zimmlech extrem dat do. Mee wéi et schéngt hat mer awer iergendwéi och keng aner Wiel, well mir mussen de Sean jo iergendwéi. Jo, mir mussen deem hëllefen. Mir mussen en eraushuelen aus deem, aus der Gewalt vun deem Origami-Killer. Maach, Madame, mir hu bal méi nei, ech net vill Wiel, ne? Wat soll mer och soss man? Sou, sëtze mer eis emol. Ech hunn ech hunn mer guer net virstellen, wéi een sech dobäi fillt. Dat muss jo grausam sinn. Ok, kucken mer se mol ëm hei. An d'Zäit leeft net méi, mä mer mussen et maachen, ne? Eppes anescht kënne mer bal net man. Déif Loft huelen, jo. Ass net direkt gaang. Probéiere mer mol en Anker. Oh mäi Gott, se muss dat elo wierklech maachen, ne? Ja, dat ass natierlech bestëmmt net einfach, ne, esou eppes ze maachen, ne? Muss ee sech verdammt iwwerwannen an. Uiuiui. Ech wor net an deem senger Plaz, an ech mengen Dir och net. Ne, et ass eng zimlech elle Situatioun. Ne, e muss säi, säi Jong retten, mee et ass natierlech e ganz héije Präis, deen e lo muss do bezuelen. Ne, mee e muss et maachen. Ooh! Ui, ui, ui! A kuckt Iech, wéi en sech krëmmt. Dat ass natierlech ganz elle elo.

Mat leschter Kraaft probéiert en nach do déi lescht Aktioun do ze bréngen, fir fir seng seng Belounung ze kréien. Do ass den ja de Späicherstick, ne, fir an den Handy. Et huelt en e Stick aus dem Mond raus, well en huet jo kee Fanger méi. Et muss jo eng onglaublech Qual sinn fir hie do. Elo kucke mer den nächste Video. Bis op e puer Buschtawe kréit mer nach net allzevill Informatiounen. Et ass weider onkloer, wou säi Jong sech genau ophält. Ass natierlech schued, mä et wier natierlech gutt gewiescht, wa mer elo méi Informatiounen kritt hätten. Mee dat ass dat eenzegt, wat mer elo erauskritt hunn. An hie geet mat, mat sengem Péng elo weider, ne? Weider op d'Missioun no sengem Jong. Dat gëtt natierlech net einfach. So, da kommen wir bei die nächste Szene. Sind wir gespannt, wie es lo weitergeht. Ne? Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Lieutenant. Zum Glück hat die Streife den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß.

Sou, dann elo geet och weider hei. D'Police ass hei, si sichen den Ethan Mars. Si menge jo, hee wier den Origami-Killer, wat jo natierlech net stëmmt, ne? Sou, elo geet der emol eran. Hei muss mer natierlech elo schnell eraus, ne? Well d'Police ass dobaussen. Déi wäert elo all Moment hei, jo, dat Haus hei stiermen, ne? So, mer probéieren emol direkt de Brieder do op d'Säit ze maachen. Muss natierlech alles schnell goen, ne? Well Wäert lo wahrscheinlech net méi all ze laang do dobaussen do am Auto sëtze bleiwen, bis se dann och erakommen, ne? An da gëtt et zimlech ongemütlich hei bannen. Probéiere mer lo dowéinst schnell déi Brille hei op d'Säit ze man. Sou. Do hunn ass eng Fënster. Ech kann mer do eraus goen, mee mir et ass ze héi. Et is zu hoch. Ech kucken mol op hei näischt läit fir iergendwéi erop do ze kommen. Ah wat, ech meng hei läit eppes. Ah sou eng kleng Trull, also probéier mer déi mol eréckt hei. Vläicht kann mer déi dohinner réckelen.

Yes, mir haten Sopp, ok. D'Luft ass rein dobaussen, ok. Hien dréckt mat, dat klappt jo och elo mol, wéi et ausgesäit. Mee d'Police, déi kënnt all Moment eran, dat muss elo schnell iwwer d'Bün hei goen. Ja komm, hien ass raus an. Ui. Knapps, dat do war ganz ganz knapps. Uh, do se do sinn, do sinn. Nee. Er muss nach lo fort he ne schnell he fort he well Vu datt seng aner Kolleege vum Déngscht hei sinn. Dat kann emol esou ganz schnell hei goen. Hien ass verletzt natierlech, ne? Dat gëtt enorm schwéier elo fir hei ze entkommen. Okay, ginn emol hei iwwert d'Strooss hei, obwuel dat net einfach ass. Et sinn iwwerall Autoen hei. Hien ass schwéier ugeschloen an d'Police ass och eis just hannendrun, quasi direkt op de Fersen. Hei mussen eis schnell fort ënnert d'U-Bahn hei. Ech hoffen et geléngt eis, gesäit emol esou aus.

An even gëtt ëmmer méi schwaach ne. Do kéint natierlech ganz enk gi lo ne. Ech weess och guer net wouhi lo hei ne. An do ass Police och. Uiuiui. Do gesäit et schlecht aus. Ja si ass erwëscht. Hatt ass just nach entkomm, ne? Natierlech sicht d'Police hatt net, ne? Mee dat ass natierlech elo béis, ne? De Lieven ass festgeholl ginn an dat hëlt natierlech elo eng ganz aner Wendung hei am Spill, ne? Du weess elo guer net, wat geschitt elo, och wat mam Ethan geschitt virun allem, well en ass esou onschëlleg, ne? Dat kann nach ganz interessant ginn. Zu Taiwan, eng neiste Folg vun Heavy Rain. Wann iech d'Folg gefallen huet da weist mer dat fanneg gelift mat engem Like oder abonnéiert mäi Kanal. Wann der ënnen op Glackt dréckt da gitt och informéiert wann ech en neie Video eroplueden. Merci fir d'Nokucken a bis demnächst. Äddi.